ایویں لگدے کئو دے وچ ہا ویلھا وی اوں ویلھے میݙی ایویں لگدے کئو دے وچ ہا کہیندے تالھیں تاݙے امدے ہتھ دا ݙتا آݙے امدے امدا تاہیں آوے ہا تاں یاوت بھانویں آیا ہوسے امدا تاہیں آوے ہا تاں یاوت بھانویں آیا ہوسے اونویں ڈھیر سکاتی حامی ݙاڈھا کرم کریم دا تھیا ڈھول اچانک ہا مل پیا۔ ݙاڈھا کرم کریم دا تھیا ڈھول اچانک حامل پیا رڄ رڄ تے دیدار تھیا ہا۔ اے غزل میں اوندے ناویں پیا کرنا جیڑھے شاعر کوں میں سݙیندا پیاں۔ ݙاڈھا کرم کریم دا تھیا ڈھول اچانک حامل پیا رڄ رڄ تے دیدار ہا تھیا حال حویلا جیلھے مکا میکوں ڈھول الاݨا جانی اے رکھ مندری کول نشانی۔ ہال حویلہ جیلھے مکا میکوں ڈھول الاڑاں جانی اے رکھ مندری کول نشانی سجے ہتھ وچ مندری پاتم سجے ہتھ وچ مندری پاتم خوش اتنی ہم پچھ نہ سینگی ایویں میکوں لگدا ہا جو ایویں میکوں لگدا ہا جو سارے جگ دیاں ساریاں خوشیاں میڈے ہتھ دی مندری وچ ہن۔ خوش اتنی ہم پچھ نہ سینگی ایویں میکوں لگدا ہا جو سارے جگ دیاں ساریاں خوشیاں میڈے ہتھ دی مندری وچ ہن ڈیکھ نصیب خدا نے کھولیا اکھ وچ اکھ پا تے سئیں بولیا آپ نشانی کیا ڈیندے وے اکھ وچ اکھ پا تے سئیں بولیا آپ نشانی کیا ڈیندے وے سئیں دی گال کوں سن تے سینگی ساہ اپنے کوں جھن تے سینگی سوچ دیاں لوہیں وچ ونڄ پیوم۔ میں پوری دی پوری سینگی سئیں دے کول بطور نشانی سئیں دیاں ٻانہیں وچ ونڄ پیوم۔ سئیں دیاں ٻانہیں وچ ونڄ پیوم۔ چم تے ڈھول نشانی چاتا۔ اڄ وی میں ساری دی ساری اظہر سئیں کوں جان توں پیاری ہک انمول نشانی ہاں میں سئیں دے کول نشانی ہاں میں سئیں دے کول نشانی ہاں میں تشریف گھن تے آندے پن سئیں شہباز شاہ زیل سئیں انہاں دا اعزاز ہے تاڑیاں سئیں شہباز شاہ زیل۔
تیکوں ٻانہیں تے اساں بھر سکدوں تیکوں ٻانہیں تے اساں بھر سکدوں کر ݙکھے سوں جے کر اگر سکدوں تو سیاݨا ہی کجھ نہیں کر سکدا اساں پاگل ہوں کجھ بھی کر سکدوں تیکوں تیکوں ٻاہیں ج اساں بھر سڳدوں کر ݙکھیسوں ج کر اگر سڳدوں توں سیاݨا ہیں کجھ نی کر سڳدا اساں پاڳل ہوں کجھ وی کر سڳدوں میں غزل دے کجھ شعر کے تیکوں پھل تتلیاں ستارے چنگے لڳدن تیکوں پھل تتلیاں ستارے چنگے لڳدن۔ اساں مزدور ساکوں گارے چنگے لگدن تیکوں پھل تتلیاں ستارے چنگے لگدن اساں مزدور ساکوں گارے چنگے لگدن اے نی جو بس ساکوں اوہو چنگا لگدے جیڑھے اونکوں جانڑدن سارے چنگے لگدن اے نی اے نی جو بس ساکوں اوہو چنگا لگدے جیڑھے اونکوں جانڑدن سارے چنگے لگدن ہک ڈینہوں آکھیا ہا رات تیکوں ملساں۔

تیلی نہ بال جنگل اے اتکے تیلی نہ بال جنگل اے گھر نہ پکھیں دے جال جنگل اے میں جو رلداں تاں توں فکر نہ کر اپنا ڈیوا سنبھال جنگل اے میں جو رلداں تاں توں فکر نہ کر اپنا ڈیوا سنبھال جنگل اے۔ تے میں ݙے امدا نی کوئی ہی سانگوں ایڈو گھر اے تے نال جنگل اے میں ݙے امدا نی کوئی ہی سانگوں ایڈو گھر اے تے نال جنگل اے تے جو وی آوے ایݙیں دے جاہ دل وچ کتنی ظرف ایس کمال جنگل اے کینی انسان ات درندے ہن۔ رکھی شاذل خیال جنگل اے تے ایویں جام صاحب تہاڈی نظر ڈو شعر کے اساں تاں سرمایہ زندگی دا لٹا کھڑے سے اساں تاں سرمایہ زندگی دا لٹا کھڑے سے سہارے ڈے ڈے تے خود سہاریں تے آ کھڑے سے اساں تاں اساں تاں سرمایہ زندگی دا لٹا کھڑے سے سہارے ڈے ڈے تے خود سہاریں تے آ کھڑے سے۔ خیالی فوٹو بنڑاونڑاں ہا سئیں ہور کہیں دا جام صاحب خیالی فوٹو بنڑاونڑاں ہا سئیں ہور کہیں دا ولا خیال اچ تہاڈا فوٹو بنڑا کھڑے سے۔